Ki dong lok ma megwa i nino matye-ni, wan watye ka neno lok me kwan pien ni wan waneno korona obalo kwan ma meg pa lutinowa wa ki jami madwong ata mapat ki kwan bene. Ento tika watye ka kemere i kom kwan-ni koni? Wan waneno cene mukene ma onongo pud lunyodo cula cula i gang kwan ocito ci to ni ruk. Kin nino bene ki peko ma nongo tye odiyo dano tutwal ma lukke ki lok kom wel. Waneno bene dano bene tye ka yelle matek mada me cwalo lutino megi i gang kwan. Ento ki gum marac, jemo bene tye ki i gang kwan ki bot lupwonye ma nongo koni in inongo ni lutino ma megiwa pe gitye ka pwonyogi. Ka dong tye ni eni wan watye ka neno lok ka jemo-ni eni koni? Ginongo ni bene jemo mukene bene tye ka bino doki ma lutic pa gamente mukene bene gimito jemo, tutwalle daktari. Kombeddi eni ni lutino ma megwa pe gitye ka nongo pwonnye i nge kwan pi lok me jemo. Tammi tye ningo i lok me jemo ma kombeddi eni dong tye ma mere dong bedo iwacci bwonyo mere mupoto apota? jemo kany, jemo kaca, dano pe obedo kwede, mukene ma pud ange koni ange ni dul mogo me cuk ngagi koni jemo bene wi bed tye pien mapat ki eni bene ingeyo kobedi pud kacalo i city me gudo ka eni jo mogo ma giyelle kit me biacara obedo i otyeno. ma gitye i teng yo, kiyweyogi bene, kiryemogio, kun nongo ca mukene nongo en kit ma nongo giyelle kwede. Ci ingene koni jemo bibino madwong adada. Man ka dong wan watye ka kemme ki lok me jemo pa lupwonnye lee eni-ni, in tam ma megi tye nining? Apwoyo twatwal omera. Apwoyo.
Eni lok maber, lok ma dong cwero cwinywa, tutwale wan lukin gang ma dong wa lok pa palamen, wa lok pa kancil pe pe waoyo pe wangeyo. Pien ingeyo wan calo bur me Keneni watye lutic cing, calo an atye makaniga. Ci lok mogo wawinyo dong ki i TV, wawinyo ki i radio, kit omyero wagam kwede dong tek. Yo mo peke. Ci tin dong kare odonge maber, ipenyo ni atwala i lok kom kwan. Lok kom kwan ocwero cwinya tutwal omera. An atye ki lutino ada aryo, latin acel kwano pi tur. Aloka jemo en, mono pwony atye ka jemo-ni. Aneno mere i jemo dyedyer wa lucan twatwal en aye pien ka waneno kite ma program pa gamente tye kwede program meno tye ma cwako twatwal nen calo tye ka cwako kor jo ma dong tye ki cene con wan jo ma dong wape ki cene dong gugako meno pien lutino ma tye i private cukul pa jo ma tye ki cene. gitye ka kwan labongo dok ajemo pe tye ka diyogi. Jemo eni tye ka diyo twatwalle omera lutino ma tye i gavment cukul ma bene pwony pe iye-ni. Ene dok peko tye ka medde ameda i komgi dong gitye ka mito cangi ameda. Pien conne kono onongo dong goro tye. Goro bene tye, dong medde ki en eni dong. Gijemo eni dong omedde ni dong goro tye ka medde ameda pien government school ingeyo wan nongo jo ma wacwalo lutino government school en wan nongo jo ma romo agiki ma cene wa peke wa lupwonye ma pwonyo i government school lutino ikwane private school lupwonye ma gitye i government school wa e tica me government school nongo tye ki private school ma en ocako ma mege ma interest gi weng dong gicwalo effort gi weng kunu Ma ka dong in ineno dok ajemina cako i kuma en ni dok ameni mucara, kuro lok ango? Gibora dong. Aneno calo ja ti yub mo tye ma giti mite dong myero lupeko ogak lupeko. Jo ma dong ti gicen ogak gicene. Ci cwinya ti ka cwer matek twatwal omera pi jemo ma ti ka timme-ni. Ni omyero gamente kong onen pe gito pi mene mucara. Kong ginen kit me yubo kit me kwan me Uganda. Pien an ati ka niang maber ni lupwonye ma bene gitye ka pwonye ki nini lupwonye ni con government school nok private school nok gin ni kwano government school ere ki nini government school pe tye ka tiro yo gin gicako yabo private school en gitye ka keto teko iye ci ma ma pe ya government omedo mucara pe winyo koko pa ngat mo keken lok i school tutwale kong icak dealing ki lupwonye
Ok, ma nyoti ki yung boti kit ma in ineno kwede, koko en ma lupwonye tye kwede ni pe tye kakare. Koko pa lupwonye ni pe tye kakare, pien gin gitye ka medo cennigi ento gipe ka tic. Latin ma kwano i government school kwano P5 nongo pe ngeyo wa leb munu, pe ngeyo wa coc. Ento latin ma kwano i private school Pi wan coyo i nyen lok lem munu, ma wan calo lukin gang ma ocele ma peri watamo ni myero watergi kunu, pien ka waneno lapwony ma pwonyo i gavment school-li, school private school madongo-ni weng megi, ma gin giwaco ni ka imito gin maber cwal latini i private school, ci waneno en lapwony acel ma tye ki ngec i gavment school en aye pwonyo bene gitye ki school megi, ma nyuto ni gin gitye ki diro ma nongo giromo loko private school, gavment school dugo ca private school, but gin gipe ka keto cwinygi, gitye ka keto cwinygi i nyo mucara kene i gavment. Ka gitye ka mere kit skulgi matek me praimari dok odug tek adada ma an anongo ni mucara gumyero kong pe gimed, myero ka twere kong gidwok mucara kwici kwici kong gicak loro me private school wek gin gidug gikemme giticgi atir me cako bedo i government school. Ma nyuto ladit lobo onongo myero kong pe opwane ki lok ki medo mucara-ni. Onongo myero kong gicak kong gikwedo lupwonye kong. Ee, ladit lobo. En gire pekone pe dwong pien en pe bedo i kin gang kany. Jo ma dong dwoko lok bote tutwal calo minista, kono en, kono lupalamen, kono angagi ma gicokki. En ajo omiyo otit peko pa wan lukin gang maber adada. Pien wan jo ma kene watye ki koko wa ka myero wacwal iye peke. Neno wek. Ci ka onongo ladit dong oniang pekowa, lumira kop bino niang ni lapwony eni pwonyo i cukul eni, polis praimari, nge gudo public, en tye ki bicinece mukene kwe, owinyo ni tye ki cukul, private cukule madit ma tye ki lutino cwaka alip acel ki wiye, ento i government cukul inongo lutino tye ma miya abicel mukene keken. Kudi iwinyo lutino tye dong first grade, dano weng kaka en first grade obedo ngat acel. Ento kun en lapwony acel ma loyo i cukul eni, en aye loyo kunu. Kong omyero pe ginen mucara ka an koko an acara me kin gang. Myero gikwedgi kong pien gin ni giketo cwinygi i dongo lobo me jami me private keken. Gitye ka tic i government calo ngo guti gi me cungo gi matek. Neno me medo tayo tolgi. Neno we ci an koko na tye matek ka gamente tye gi yo mo me dugo piny me cako kwero lutic pa gamente matir i level mo keken wek level me corruption ojuke i Uganda myero icak neno daktari gi lupwonye en aye gitye ka medo can. Kom dano i Uganda loyo weng. Bedo i lok maber pien ni abikwakogi ducu ma nyoti kombeddi en man ma daktari bene gitye ka yeke onongo pi lok me lok me i lok me jemo ma megi-ni. Ma nyoti in ineno ni jemo pa daktari gini bene pe tye kakare? Jemo pa daktari tye kakare pien gin gitiyo matek. Ento tic matek ma gitye ka ticci pe i government hospital. Gitye ka tic i private ma gin gicako. Ineno bene. Ka in icito ot yat calo Guruni Faro kany, ka in icito ka pimo X-ray eni, ci in iwinyo kit gigami kene mere ni cit i kona kunu pece, kunu cit i town ka kwe, icit nong ipime ki kunu kikel wargani kany. Eh? Ma dong wan acito mere kunu wek gicwalwa i private. Private bene iwinyo en rwede en i daktar ot yat madit-ti. Neno wek ci ot yat madit meno tye mere tayo tol. Luticci kikome gitye ka tic giwoko. Ka in icito kunu gipekoni madit ma ceni pe, ito i te varanda kunu. Neno wek ma ot yat eni pe tye ka konyo ngate mo. Gitye ka dwoyo mutoka mabeco, gitye ka timo gin ango? Kite pe gipe gideny mucara gi jo dong tye ki cente. Mom myero gamente okwedgi kong. Ka gin dong gimito tic bot gamente, giti bot gamente pe gibedo gi private hospital doki. En aye onongo tye ka mero peko waloyo wa en lobo Acholi, Uganda dong. Ka wamito gamente obed maber, corruption ogiki, myero gikwong cako tic ikom jo ma tye i gamente, pe me dolo tic. Pe in icako bedo ki ot yat pa gamente, ibedo ki latic pa gamente, dek ibedo ki ot yat private, ibedo ki cukul pa gamente, ti etica dek ibedo ki cukul private. Ci ibimalo nying jo maryo-ni nining? Neno, meno romo romi ki nongo ngat awaco en atir cwako luba dok tyero bene ci dong nongo bedo ki ning. Mano aye kit akiwa i ning jo aryo oroco leb. Oroco lalu.
Ci an calo lakin gang kong an atye kenyo ma ka lok eni iromo o kit wa labot ladit lobo, myero o bot ladit lobo wek onge koko wa kit wan watye ka koko kwede. Pe gitamo i neno mucara pa dano Labongo niang kor ticce me awa. Wanyut kong gin me acel ma omyero kiti iye matek, en aye ki lweny i kom camcana. Camcana omyero kilwenye matek. Camcana omyero kilwenye matek ma ka kilweny iye, wa wan kany yamo bikuto wa bineno wa, wa lutino ma kwanwa odwogo piny i bomette malo. Camcana aye gin ma omyero kilweny iye twatwal i kom lutic pa gamente. Ma aneno ni koko meno tye i kom police kun angangage ni nono myero gicak lweny i kom jo ma tye i dog tic ma pire tek-ki, daktere ki lupwonye. En aye tek wotowa matek me lobo-ni. Gin labor gin wan pe wucito ka mo pien lapwony ka pe opwonyi, in pe ibingeyo gino mo, pe ibidwogo daktar. Daktar ma gipwonyo dong oloko wiye ocako private, wele tek ata. Ma nyuto ni can ma tye ka to ata kitweyo yat neno wek ci an acal lakin gang ci acwe. A In iloko lok mabeco tutwal. A Kekene dong kombedi eni ni atamo ni omyero inero ma megwa kong dong wakemme wunu a nongo kinen en lok kit me lweny i kom a lok pa can cana a cam cana lil en man ma a in iwaco gi ka maleng-ngi. Ineno ni mukene kono macalo anyodo itamo ni kong mapat macalo wan lunyodo waromo timo gin ango ma luki ki lok kom jemoli eni? Gin ango ma gwoko nyo ka lok in iromo wacone bot lupwonye wek mono man atye ka neno gin mo ma kobeddi waromo rwoyone o cut cut wek okony kit me kwan pa lutinowa ni? Itamo ni waromo timo gin ango nyo calo wan onyo. Aa, lok a jemo eni ka ki an calo tung bot an lakin gang a pe ki lok mo ma romo lokne, gamente ki jo ma tye i system gin gi ngeyo ngo ma gi romo timo ne wek jemo eni ogiki. Ento myero pe gi cob miti pa ngat ma pe tye ka cobo miti pa lukin gang, pien nongo pwonye ni bene pe gi pwonye ki ken gi, gi pwonyo lutino pa lupeko. Myero kono gicak pwony pwony me ada ka gi cak culo gi be gi cul me ada. Daktari bene myero ocak tic ki ada ka gi cak culo gi cul me ada. pe giromo culi ma nongo in itye ka tic pi i itye ka cako projekki mukene me cako yori me anyim neno we ci ka mente omyero oter kari me kwero jami eni mamot mm. pe girue aruya pinge girue aruya gibiketo gin mo ma dok obo medo taka medo awi wa wan okin gang nongo bito do peko ci pe giruwo jami aruya neno kit me medo mucara i dog tic madongo pa gamente ko myero giniang kit wan be watye ka nongo kede en service ma agi botgi wan mono watimo full ma opong maber ma peya gin mucar romogi wan gin gang mo romo wan ducu tic tye ka romo maber gitye ka tic maber botwa ci an atamo me miyo kongi kwongi niang i botwa ka gimed mucaragi ee Ya, gin mukene ma bene nongo an amiti okato maleng ene ni, aa, jemo ini bene gwok kong onongo obedo pe. Ento man pi lok pa ladit lobo muloko i kare ma kitye ka neno byek lim aa me mwaka li en me ali alip aryo ki pyeraryo wiye aryo, me cito kwede pye aryo wiye adek-ki. Lokke en okato ki ka kenyo ci cutcut ci kicako kelo jemo. Itamo ni nongo ladit-ti nongo oloko mistake ka kenyo pien ni i nge lok peko ka ma dong obino iye ene ni kitye ka medo wel mucara pa lucayan. Ento jo me art

lapwony ma in ipwonyo ma in aye iloyo ni ca mukene kobbi romo ocara ni dong bino nongo dong bino ka pe ibamo migi gwok ki ryeo bene ka pe gimoko pien ka in ineno momot cikel me mucara pa lupwony me praimari tye ma goro tutwal ma ca mukene ka ineno bene hed tica bene ca mukene gwoko nyo nongo ka maditte loyo nongo alip miya aboro mono ka igang kwan maber. Ento tye gang kwan mukene ma in inongo bene head teacher bene ca okene nongo romo nongo kine ka miya abicel mono oceno matidi twatwal ka i kit me kwo ma ki ineno eni ni ma nongo jamine ki dedo adeda ni in neno ma megi itamo ni gwoko nyo ladit lobo onongo myero kong en kit ma nene iwaci koko koko onongo kweto ni
omera eni lok iloko kakare ingeyo lok mucara tic pa gamente ba. Ka dong iwee lapwony ba, nongo lapwony-ya. Ka iwee lapur, nongo lapur. Ka iwee lamony, nongo lamony. Ka iwee daktar, nongo daktar. Ento meno yub ma gamente tye kwede i kite ma gin gitamo kwede ni gimito mucara pa jo ma gutimo cayan. Calo wan ma ngecwa pe i kin gangi, watamo ni rwatte ber. Ento mucara ka gibimedo, myero gimed dano weng mucaragi. Cit lawang acel i level moni manok. Pe gimedo group moni calo lok pe gikwano akwana pien meno kelo wac kom bene. Wanyuto ki gimedo pa Science lawang acel ni byanyi wa malo gimedo ngo. Jo mukene dong kite mo ma dong pwonyo kite mo dong pwonyo kite ma pwonyo jwayo lak keken. Dong pe gimedo en pe lapwony pe okwano ci mucara ka gitung bot ne pa gamente omyero nongo wa upgrading mucara pa dano weng i level moni ocit mo mot weng pe lawang acel. Eno okelo apokapoka madit. Ma gin ma ka meno ocaka ni lweny eni pud ogik, bot dugu mere weng wek kum wek omony mukel peko wek kum polic pien ka wek muduku dong muduku wa polic mako lamony be mako kor anga be mako ci omyero dong gimed mucara weng kani gicak lweny ki kome polic me cere muduku mony me cere muduku ci nongo ma nyuto mucara ka be medo giweko dong pa jo ma tye muduku gimedo weng ka pa jo ma tye lupwonye gimedo weng ento pe dong gimedo ni dong lawang acel pa ngat acel gimedo nonok weng gipongo wiye wek koko bene peke Bene pe gicako atura. Ineno? Watye i te kare matek ma wel mo omedde, wel gin acama mo omedde, ento dok gitye ka medo mucara. Kono gitam kit me kong me tyeko peko pa jami ma tye ka timme-ni. Gitye ka neno kit me medo cene pa jo ma dong tye ki cene con. Ci omera, an koko ladit, ka iwaco ni etic agamo alip miya abicel, but ngat ma gamo alip miya abicel pe romo yabo cukul madit ma gedo cukule gurofa aryo. Eni an aneno ni eni pe tye lok ada. Tye gin mo mapat macalo tye i nge cene eni. En omyero gamente omyero kong oniang. Ni luket lupwony ma woti kegi ni mukene kit gaba limi adek. Yogi mapat tye. Pien nwo da etica mo tye etica school adata tye ki private school ma dit mo tye wa ki school bus cok wa abic. Ero government school man tye ka ruling pe wa ki mutaka pick up. Ci eni no nung pino cen ni tye ka nongo ne ki kwene. Ci ka meta myero ko duk pinyi te dero ka niang jimi matir. Ka wek gicak tic gi dong me medo mucara na gire ma nung wan be wayeng. Pe gine dong gitamo yengo jo muyeng con gimede ameda giyengo.

mucara pa science pa jo mutimo science ma nyo dong kong kicako neno bene wa i opic mogo en pa gamente ni kicako neno ka MP mutimo science kimed mucara obed lamal ee kadong MP gine ee woko nyo ngat moni matye I latic moni ma tye i opic pa gamente ma bene otimo science imed bene mucarre pien ka dong loki kitye ka weko ni iil jo me science eni ni ci dong nongo myero ki il jo me science wa ka weng ineno ma eni nongo bi kelo apokapoka madit en ki lweny madit ci an ange nongo apwoyo tam ma megi yee gwoko nyo tye lok mo ma itamo ni gwok iromo lok dong calo me agiki wa dol
lok Ma agikki pe, amiyo mara mot bot akaka Acholi weng ki amwoto dano me Uganda weng. Legana tye bot wun lutela madongo muti malo ni pe wupa, pe wubed amaro cene twatwal. Pien ka wumaro cene ci wun wubicito malo kenwu, diki maca gang kany dong wa ni wa ngat mo matir bene peke. Wutel dano mo ocit malo wek ka diki maca peko opoto i komwu nongo waromo konyowu bene. En bene kite wa ladit lobo bene omyero owek opii opo ni wan ma piny omyero obed maber

Lacen pe balo in iromo dok ci neno vidio eni nongo weng kun nongo icito dok ineno odoco. Ka ce nen pe i subscribing channel me megwa tim be i subscribing ki dong bene mar bene tic ma megwa kun nongo ka ileb munu wa wacci ni like gin ma wan watye ka timone in bene tam ma megi pire tek botwa tutwal. Onyo gwok itamo ni nino mo dok lacen walok wan ki omera eni waromo dok lok odoco. Onyo gwok tam ma megi bene ma luki ki kin jami ma kin nino dong tye ka diyo dano. In bene icwal. An apwoyo twatwal for i nenowa Lakwed TV, your local content, global audience.